Jixraqlek, eh, Jurgen? Vera hekk, hekk, jixraqlek dak l-overall, hekk. Eh, mela, aħna ħankomplu ovvjament mill-istudio issa u ħankomplu fuq xi ħaġa li aħna diġà konna ntqajna ma' dil-persuna li jismu Tony Farrugia li huwa l-iktar persuna b'saħħtu f'Malta x'jagħmel ħafna shows, jagħmel ħafna affarijiet. U diġà waqt il-programm kien għamilna xi ħaġa u llum ħa jagħmel xi ħaġa wkoll. Imma qabel ħa nkellmuh naqra biex n-updateja ruħna fuq s'issa x'għamel f'ħajtu. Tony, grazzi talli erġajt ġejt. Jiena mhux noqgħodlok b'idejk għax nibża'. Imkisseb għalissa. Imma dik all right. Tony, aħna ovvjament qed narawk online, narawk li qed tagħmel ħafna affarijiet kbar u tagħmel ħafna shows. Minn meta ltqajna l-aħħar sal-lum, X'għamilt hekk s'issa hekk affarijiet differenti, shows u hekk għal Putin u għal ħafna affarijiet. Kull xahar konna xi show, għamilna show il-Ħamrun, il-Knisja tal-Ħamrun. Eżatt, quddiem il-Knisja. Kien hemm ħafna affarijiet, karozzi, wiriet tal-karozzi, tat-trakkijiet, ġbidt van bit-sneni dakinhar u għamilt wiriet fuq il-palk. Għawġ ta' ġniet, virg tal-ħadid, narijiet, kollu. Relax, u għalik mux hekk. Yellow pages. Mux hekk. Palda bol-oħra, yellow pages. Eżatt, għawek kont tajt il-ktib fin-nofs. Għamilt xi sitt shows minn dakina, ġifri. U din hija ovvjament xi ħaġa li inti vera dejjem tagħmilha. Imma jiena sirt naf li inti ħajkollok l-opportunità biex tkun ħadd prova tkisser erba' Guinness World Records. Di xi tfisser għalik? Ġifieri xa u xa jkunu dawn il-Guinness World Records?
L-ikba l-ikba ħaġa Sodisfazzjon.
f'ħajti, ġifieri, di tal-record, għamilt ħafna records ta' Malta, ġifieri ma' Malta Records, issa nixtieq nagħmel Guinness Il-gwer. World Record. Issa aċċettawni għal erba' records, ħa nagħmilhom kollha. Di interessanti għax għax di huwa proċess, ġifieri int trid tapplika u ddum il-proċess Iddum, biex inti iddum. sakemm tiġi jgħidu isma' iva, Inti tista' tipprova tikser dan ir-rekord. Kultant iddum anki sa sena. Sa sena.
U inti wasalt fil-punt li għandek applikajt għal erba'. Erba' rekords. X'inhuma dawn rekords? L-ewwel rekord ħa ngħawweġ nitwi taġnijiet. Irrid nagħmel 15-il taġniet fil-minuta biss. 15-il taġen.
U x'inhuma r-regoli tagħha? Ġifieri inti trid

Virek, x'iktar? Issa t-tielet waħda, nagħla taż-żiemel, irrid ngħawġuha. Tarġa' dritta?
Le, le, forma tal-esse. Illallu!
Jiġifieri inti. Ġibha esse. Inti ġibha esse, letteralment. Esse, esse. Is-soltu hekk nagħmel fil-wilied tiegħi. Mhux hekk? Imma rrid ngħawweġ.

Applikajt għar-raba' wieħed ukoll. Ir-raba' wieħed x'inhu?
L-aħħar waħda li ta' wieħed diffiċli għalija. Irrid niġbed truck bi snieni għal 30 metru. U t-truck. Senti, diġà ġbidt truck imma mhux għal 30 metru u f'ċemp ta' ħin naħseb. Le, mhux għal xi 10 metri l-aħħar darba. Li ġbidt. Rekord ta' Malta.
Ok, 30. 30 metru.
U rrid jeżenx bejn xi ħames tunnellati.

Ibda. Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi t-tarġen mill-Malmala. Dit-tarġen ra mumenti aħjar f'ħajtu, il-handle qed jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u perezz li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqtilha t-tarġen, allavolja nsajjar jien iktar milli inti, imma insomma. Jiena ħa niċċelinġjak.

Ħantiulek. Ħadni challenge oħra. Tajtek challenge, għandek il-camera tu hemmhekk ħa tkun kollha li le biex ngħidilkom dan huwa ta' aġent aħ wiċċajt ta' aġent ta' vera. Mela jiena ħanħallik f'widejk mhux ħantelfek f'idejk.

Forsi qed tara. Issa, issa tara eh, Chris għalli fuq id-dejja, nista' nagħmel roly poly fi issa. Għandha ngħidla indaħlu l-ġina. Inneħħi l-handle u npoġġih ġol forsi kif inhu. Imma intara, issa dal-materjal huwa materjal vera b'saħħtu magħmula sħana, magħmul ġo inti b'subaj tuża għandek ġbed tuża id. Li muskoli qed tuża l-iktar dak il-ħin? Il-tricep, il-piż tiegħi hekk dahri, upper back, u l-koxxa. Il-koxxa. U issib differenza bejn tarġen u ieħor? Mela, mela, kollha differenti. Kollha differenti.
Ara, jiena Tony,